Yo abusuafoɔ, ɛndɛ mo dehyeɛ mekyiakyia mo. Mekyiakyia obi biaa wɔɔhwɛ me wɔ Suro Nipa dwumadie so. Megyedi sɛ wɔbɔ adeɛ no adom wɔ obi biaa ho yɛ. Yɛda Yesu ase mo nuabaa me nso meho yɛ. Adɔfoɔ, na magye m'adwa fɛfɛɛfɛ a ɛyɛ Suro Nipa dwumadie na ɛndɛ nso mo dehyeɛ. Magye m'adwa a mede ɛɛbrɛ wo. Wopɛ Suro Nipa dwumadie yi bi a. Wobɛnya bi wɔ bea bi te sɛ YouTube, Instagram, ne Facebook. Baabi baabi bia, edin a ɛwɔ hɔ yɛ Swansea BGH. Sɛ wo search for Swansea BGH a, adɔfoɔ wo nsa bɛka me. Sɛ wowɔ program anaasɛ wowɔ story bi a, kɔ Facebook anaasɛ YouTube na search for Swansea BGH. na like me page anaasɛ na subscribe to me YouTube channel no na bra na yɛndi nkɔmmɔ na program bi a wɔ anaasɛ story bi a wɔ no mede bɛkɔ akɔto abɔnten fɛfɛɛfɛ ma obi bia nsa aka bi ma obi bia anya afutusɛm wom na ɔde bi abɔ ne bra adofoɔ na ndɛ yɛ story anaasɛ ndɛ yɛ program yɛrekɔ so ɛyɛ me nua baabi ɛna ɔwɔ UK abɔnten so a ɔrebɔ ne bra ɔne ne kunu na ɛteɛ, ɛna adɔfoɔ, wɔafa afuro na wɔawo. Na wɔwoeɛ no, adwumasɛm nti no, ɛmma wɔnnya time a ɛwɔ sɛ nka ɔde ma ne ba no, wɔnnya saa time no mma akwadaa no. Nti akwadaa no nyaa two years no, ɛna ɔyɛɛ n'adwene sɛ saa adeɛ a wɔreba Ghana na wɔabɛdi holidays, ɛna ɔde akwadaa no kaa ne ho de no baeɛ. Na ɔde akwadaa no baeɛ na ne sista panin ɔno nso wɔ mma kama a waware a ɔte awareɛ ase na ɔne no di nkɔmmɔ na ɔso ɛnneɛ saa deɛ a fa ne ma me na menhwɛ ne ma me nua adeɛ yɛ me deɛ anaasɛ me nua ba yɛ me ba nti fa ne ma me na menhwɛ ne ma wo adɔfoɔ sista no nso ɛsiane sɛ ɛyɛ ne nua nti wampopo ne ti ɛma ɔfrɛ ne kunu no ka kyerɛ sɛ me wura mebaeɛ ne sei ne sei na me sista panin aka ho na ɔse o Sɛ saa na waka deɛ ɛnyɛ bɔne, ɛbɛma yɛ koraa no yɛ ho atɔ yɛn ma yɛatumi ayɛ yɛ adwuma. Nnua no, ɛna sista yi gya akwadaa yi de no maa no kamakama. Bosom biara wɔsɛne akwadaa no sika because ɛsan sɛ akwadaa no wɔ hɔ nti sista no nso wɔ ba. Nti bosom biara ɔsɛne akwadaa no sika. Ɛwɔ mu a three months no wɔadi dwa aburokyire nyama na ɔde asɛne wɔn anigyeɛ. Not knowing sɛ akwadaa two years no a instead of sɛ nka ɔde no bɛkɔ preparatory school no akwadaa no kɔ saito na aduane no a wɔde ba no anaasɛ sika no a wɔde ba no anka ɔde bɛhwɛ akwadaa no ma obi hu na ɔka sɛ a ah, wo nua yi bɛyɛ de wahwɛ no yie na anuanom ɛnte saa ɔsɔre a na wayɛ soakings na ɔde ama akoraa no na ne mma no bɛhu na wɔn num tii na wakye kosua ne brodo na wɔn de ma no not knowing sɛ nipa a ɛwɔ area mu hɔnom no wɔn ahu ɛna ɛnɛ nipa nyera nti no wɔn hwehwɛ sista no akyiri akwan ano wɔn ka kyerɛ no sɛ wo nua no sei ne sei ne sei na ɔde wo ba no ɛnam so sista no angye andi efisɛ wɔgye ne nua no di nti wangye andi. ɛma wɔsomaa obi. Wɔn kyɛ sɛ na the way a pressure no rekɔ so no, na ɛwɔ sɛ sista no soma obi ma nipa no ba bɛhwɛ. Nti wɔsoma obi sɛ wɔnkɔ tete hɔ na anaasɛ wɔnkɔdi bɛyɛ week wɔawura hɔnom na wɔnhwɛ kwan a ne ba no wɔde ne nam so. Anuanom, Nipa no nso de ɔseɛ yɔɔyɔ te sɛ de wɔn sista no ka kyerɛɛ no naa ɛma ɔkɔtenaa Uria hɔ. Na deɛ a wɔfrɛ sista no ka kyerɛɛ no anuanom na ɛyɛ nokorɛ turodoo. Ɛyɛ nokorɛ pɛpɛpɛpɛpɛ. Wei na sista no di mmirika ntɛntɛ ɛma a wɔde akwaraa no brɛɛ no n'anuanom wɔde akwaraa no brɛɛ no kyɛ sɛ ɛsan sɛ akwaraa no ɛndi aduane pa Ɛnni aduane pa nti no, wɔbaeɛ no, te sɛ de wɔakora no haw ansansan bi agu ne ho ne ne yafunu no de haw asi ayɛ no, wɔde akora no baeɛ na wɔgyee no too hospital. Wɔgye akora no too hospital. Anuanom, akora no da hospital more than six months. ɛyɛ ase fɛm, ɛyɛ ya, ɛyɛ awerɛhow. Ɛna me nua yi de deɛ aso no de ama me sɛ mefa mmɛto Suro Nipa dwumadie so. Na wo a wohwɛ Suro Nipa dwumadie sɛ, sɛ woyɛ ɔbaa sɛ woyɛ bɛrima, mesrɛ wo. Yɛse ɔbaatan na wɔnim nea ne ba ɛbɛdie. Nti mesrɛ wo ara. Ɔno ara ne mogya o. Hwɛ kwan a ɔde no afa so. Ɔpɔn sika a wɔde sɛn ne no. Every three months bia milo ne ne do ne adeadeɛ, aburokyi aduane ne adeadeɛ a wɔde sɛn ne no no. Not knowing sɛ wɔn ma ɔno ne ba no bi. Ɛnyɛ obi na eyi n'asokyerɛ anka ɔte hɔ ara na wɔn aka kyɛn sɛ wo ba no awuo. ɛna ɔde saa program anaasɛ ɔde na asɛm a aso na ɔde ama me sɛ mefa mɛto so nipa dwumadi na wɔn a wohwɛ so nipa dwumadi kyɛ sɛ hwɛ wo ho yie na wankasa sɛ moko koraa na wodi a wo ne wo ba mo ntena ho na mo ndi ɛno ne yɛ sɛ wode wo ba bɛkɔ akɔma obi sɛ wɔnhwɛ no ɛma wo na nnɛ nipa ho ayɛ hu nnɛ yɛngye nipa dasani bi andi da Adɔfoɔ, mesrɛ mo, me nuabaa yi deɛ ato ne nyame ɛna atwitwa agye no nka wahwere ne ba baako. Nti mesrɛ mo, obiara nhwɛ ne ho yie na obiara mfa ne ho ma Kristo. Na Kristo na ɔde wo ho ma no a, adeɛ nyinaa di boa wo na ɛwie wo yie. Adɔfoɔ, na nnɛ program a yɛde brɛ mu, aha ɛna yɛde mu bɛsi. Mabɔ mo nkaeɛ anaasɛ mahyɛ me bɔ sɛ every Tuesday Ghana time 7pm sharp na yɛde Suro Nipa dwumadie yi brɛ mo. Sɛ wopɛ bi a wobɛnya bi wɔ beaeɛ bi te sɛ YouTube, Instagram ne Facebook. Baabi baabi bia edin a ɛwɔ hɔ yɛ Soanzi BGH. Sɛ wo search for Soanzi BGH a, wo nsa bɛka me. Mesrɛ wo sɛ wohwɛ me wɔ Facebook a na wa like me page na wa share video no nso ama me. Sɛ yɛ YouTube a na wa subscribe to me YouTube channel no na wa share ama me. Sɛ yɛ Instagram so a ɔdɔfo share ma me. Na yɛ wɔ aboafo bi a wɔn sɔ mase. Deɛ odi kan yɛ Original King a dodoɔ no afrɛ no King Wani a ɔwɔ Techiman abɔnten so. Ɔsɔ mase ma me de so nipa dwumadie yɛ brɛw. Ɛne Sky G ɔno nso wɔ Techiman ɔno nso sɔ mase. Ɛne Beyonce Beyonce GH Baron ɔno nso wɔ South Africa. Ɛne Nana Ba Nana Ba One Ɔno nso wɔ Italy abɔnten so. Ɔno nso sɔ m'ase. Ɛne Rare Money. Rare Money nso wɔ Italy. Ɔsɔ m'ase ma mede sɔ nnipa dwumadi brɛ mo fɛfɛɛfɛ. Yɛde mo bɛsi ha. Dasɛn dɛ yɛbɛsan ahyia. Mwah.